akken ad d-yili yenfeɛ d ameqqran s yisem n Yusa Lmasiḥ zuzret di lgrup zuzret di lapaj n Facebook Luqa axef wis seɛṭac Luqa axef wis seɛṭac llan akka wid ittnadin di tarwa n Sidi Ṛebbi ad rren awal-nnes d Rebbi d lfeɛl, d ayen yelhan ad terreḍ awal-nnes d Rebbi d lfeɛl, lameɛna ilaq ad tettwaslemdeḍ. Ilaq ad tettwaslemdeḍ. Weɛdeɣ d akken aytmaten mi yal tikkelt ad d-aseɣ ad d-mmeslayeɣ, nniɣ-d d akken ad d-mmeslayeɣ kan ɣef tlata temsal,

i d-yessuter Sidi Ṛebbi seg warraw-is ad t-xedmen neɣ ad t-rren d lefɛel di lqaɛa di lqaɛa n yemdanen ad d-ddmeɣ dabur yiwet n tseddart uqbel ad d-nɣer uqbel ad d-nɣer uqbel ad d-nɣer tira-agi n Luqa ɣef wis 19 ad nẓer aytmaten d acu-tt la doctrine asselmed nenna-d aytmaten d akken d ayen i d-yessuter Sidi Ṛebbi si tarwa-ines ad t-xedmen di lqaɛa n yemdan di tikli-nsen lxaṭer aytmaten agdud n Sidi Ṛebbi ass-agi d agdud iteddun ileḥḥun ilaq ad nefhem tikkelt agi ɛeddan meslayeɣ-awen-d ɣef ṭṭir nenna-d ṭṭir n igenni ad d-yader ɣer lqaɛa dabur ad yelḥu mbaɛd ad yesrafeg neɣ ad yali ma twalam jmaɛ yid-i ad tfehmem d akken ass-agi snat n temsal-igi ilaq ad ḍrunt ilaq ad nnekmalent tamezdayt neɣ tamezgida neɣ timezgida n Sidi Ṛebbi timezgidiwin n Sidi Ṛebbi neɣ agdud n Sidi Ṛebbi di lqaɛa d agdud i yellan di tikli ilaq ad nelḥu mbeɛd

la doctrine d acu i d-yessuter Sidi Ṛebbi seg ugdud di lqaɛa ad txedmen. Nniɣ-d ad d-nemmeslay ɣef tikli, di tikli n ugdud n Sidi Ṛebbi di lqaɛa, ur ileḥḥu ara akken yebɣa wagdud, lameɛna ilaq agdud n Sidi Ṛebbi ad ileḥḥu ɛla ḥsab awal n Sidi Ṛebbi. Awal-nni n Sidi Ṛebbi i d-yefka i wegdud i wakken ad t-rren d lefɛal di lqaɛa, d wagi i mu-qqaren la doctrine, aselmed. Ṭerǧmen-t-id aselmed di tira iqedsen, maɛlic nwufeq-it ulac ulac fell-as. Marc chapitre 1er verset 22 ad ntem Marcus ixef amenzu taṣeddart tis 22 ad d-dmer taṣeddart-agi ad tt-id-nɣer arut-d dina a tarwa zuzret tavidyut-agi atmaten tis tmatin zuzret tavidyut-agi

Akka bak sidi Rebbi a gma gma Qasi Xirddin cedhaɣ-k aṭas a gma sidi Rebbi akka ibarek ḍfer-iyi-d ula d keččini xdem abonné la chaîne mi yal tikkelt ad d-nali di srid ad d-smeḥseḍ zuzer daɣen dinna di tmurt ad slen ad slen yemdanen lexbar n lxir Marqus ixef amenzu taseddart is tnin uɛecrin. Ḥesset-d ar dagi i terwa. Tɛeǧben deg uselmed-is axaṭer mi ara yesselmad yesɛa lhiba mačči am lɛulama n ccariɛa. Di terjama n tefransist inek, ils étaient frappés de sa doctrine

Ils, étaient, ils étaient frappés de sa doctrine. s teqbaylit-nni i k-tɛeǧben deg uselmed-is ixuṣ azul a gma Ɛmar ixuṣ uterjem-agi i terjem nakagi dagi s teqbaylit lameɛna s tefransist isbeggen-aɣ-d d akken la doctri aselmed ayen ara nerr akken d lefɛel yenna-ak c'était une

Tabrat Iṛumaniyen, iɣef wis setta, tasedda tis sbeɛṭac, ad d-nsel. Tanemmirt i Yillu, axaṭer mbeɛd mi tellam d akla n ddnub, tura tuɣalem tuɣem awal seg wul i tissas n uselmed ideg teɣram. Tura tuɣem awal seg wul i tissas n uselmed ideg teɣra. Ihi aselmed n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, yenna-ak, c'est la règle de la doctrine. La règle d lmesṭara. Asmi ara tqisseḍ ur tettgiḍeḍ ur tessenqaseḍ la règle d ayen i d-iḥedded Sidi Ṛebbi deg-s kan ara telḥuḍ ur tettggiḍeḍ wara ur tessenqaseḍ ara wagi meqqaren la doctrine Bɣiɣ ayetmaten ad d-fehmem ṭribyen ayen i d-nhedder akkak. Laxaṭer mebla timsal-igi, ɣas ad teẓẓalleḍ, ɣas ad teẓumeḍ, ɣas ad tmuddeḍ leɛcuṛ, ɣas ad tmuddeḍ timsal, ɣas ad tmuddeḍ lemɛawnat, ɣas ma yella ur d-tefhimeḍ ara la doctrine, shalom azul a weltma, ma yella ur d-nefhim ara la doctrine, aselmed,

win yettwalin s tidet yettqadar aselmed n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ ɣas ladɣa ad ilin d iqdimen di liman ɣef iga tarwa Sidi Ṛebbi asmi ara d-yefk leqdic yuɣ albaɛḍ dɣa ad d-ldiɣ tacciwin akken ad d-iniɣ i watmaten iqeddacen i d aɣ-izwaren di liman di tmurt taqbaylit bɣiɣ seg wul ad yi-d-ḍefrem bɣiɣ seg wul ad d-ḍefrem ayen awen d-nini sɣur Sidi Ṛebbi xaṭer ay atmaten Sidi Ṛebbi asmi ara d-isbedd aqeddac asifk aselmet ma yella aqeddac-agi iɛuz awal n Sidi Ṛebbi yesɛa deg-s yesɛa tismin fell-as aqeddac-nni iɛuz Sidi Ṛebbi ad yernu yid-s leqdic ad t-yerfed s yes ara isellek Sidi Ṛebbi igduden. Ma yella aqeddac iban-d yella ur yeḥriz ara tissas n uselmed n Lmasiḥ. La doctrine ma yella ur tettwaḥrez ara ad yayes s derbi seg uqeddac amina neɣ seg umdan amina. ẓraren cetkan d watmaten dakken yella lberwi eh, ɛeggnet-id aytmaten ma yella tsellem-d akkagi ma yella yeḥbes lberwi-nni inut-id ma yella yekkes neɣ xaṭi surfet-iyi ad terwum Inuti-d ma yella yekkes lberwin-i neɣ la. Donc nenna-d i yitmaten d akken Sidi Ṛebbi asmi ara ara yefk leqdic i walbaɛḍ, ma yella aqeddac-agi ur iqudeṛ ara tissas, n uselmed n Lmasiḥ. Ayen akka i d-neqqar isem-is la doctrine. La doctrine d lmisṭara, la règle. I d-yenna Sidi Ṛebbi akka i ilaq ad ttwaxdament temsal. Ma yella yella wi izegden, isem-is akeddab. Ma yella win i yesneqsen, Nekkni s iqeddacen yettqadaren tissas n uselmed n Lmasiḥ, aql-aɣ dagi wakken ad d-nemmeslay, i wakken ad nṣeḥḥeḥ, i wakken ad d-nessiwel i watmaten s leḥmala, mačči s umennuɣ, ur nesɛi wara eh, ur nesɛi wara eh, lweqt akken ad ten-nḍegger deg umennuɣ, neɣ ad nemyergam, neɣ ad nemɛayaṛ. Nqeddec s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i d aɣ-d-ifka i wakken jmiɛ ad d-nas ɣer tdukli n liman yellan di Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Lameɛna mačči mi yal yiwen akken yebɣa, lameɛna ad nili am atmaten-nneɣ yellan di temdint n Birya. D acu xeddmen watmaten-nneɣ yellan di temdint n Birya? lecɣal n Rrusul ixef wis sebeɛṭac taseddart tis ɛecṛa Actes des apôtres chapitre 17 verset 11 ad nɣer tiseddarin-agi ad nebdu si tseddart tis ɛecṛa imiren kan atmaten ɣawlen srewlen Bulus akked Silas Deg yiḍ ɣer Biriya, mi wwḍen ɣer dinna, kecmen ɣer lǧameɛ n Yahudi. Iyahudiyen-nni reẓnen xir n widak n Tisaluniki, sṭerḥben s wawal, s leḥrara, mkul ass ssenqaden tira i wakken ad walin ma iṣeḥḥa wayen i sen-d-qqaren. Ɣas akken gma-tneɣ Bulus d aqeddac n Sidi Ṛebbi, yusa-d netta d gma-tneɣ Silas ɣer temdint n Birya, sṭerḥben yes-sen. tejmaɛt n yimqeddsen yellan di temdint n Birya. Asmi i yelḥeq ɣer dinna gma-tneɣ Bulus, yella d acu i iwala, yella d acu yella d acu i iwala yella iḍerru di tejmaɛt-nni, inek atmaten yellan di di temdint n Inbirya, inna-ak sṭerḥben s iqeddacen n Sidi Ṛebbi, ɣas d Bulus akked Silas, amin, lɛeslama-nwen, usan-d ad slemden sɣur Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, sɣur Sidi Ṛebbi, lameɛna inna-ak llan ssenqaden myal ass tira, iwacu? iwakken ad ẓren Ma yella ayen akken i sen-d-qqaren, aniwi, Bulus akked Silas, ma yella ayen i sen-d-qqaren yura di tira iqedsen. Imer-nni, d acu-tent tira iqedsen i yellan deg ugdud? D acu-tent tira iqedsen i yellan imer-nni deg ugdud? Tira iqedsen i yellan Imerni d asaḍuf lambiya akked ihellilen. Lambiya mačči d imdanen. Imdan, lambiya usan-d, qedcen, muten. Ǧǧan-d, uran-d, ayen i d-uran ǧǧan-t-id i wegdud. Yuɣal wayen i d-yura akken i llan biya, yella d lweṛt n yimqeddsen. Akken ad nwali, ad nissin, ad nwali, ad nefhem, ad nẓer, ad nissin, Axemmem n Sidi Rebbi d wamek i lḥan lanbiya imqeddsen di lqaɛ. Sidi Rebbi k-ibarek neɣ kem-ibarek a gma Awtma, wagi d-yernan akka tura, zuzret tavidyut-agi ad d-yili nnfeɛ d ameqqran. Atmaten-nneɣ yellan di temdint n Birya, steṛḥben s iqeddacen n Sidi Rebbi. ɛuzzent-d lameɛna ssenqaden myal ass di tira iqedsen i wakken ad ẓren ma yella ayen akka i d-sselmaden iqeddacen-igi d ṣṣeḥ akken i yella di tira iqedsen. Ass-agi mi ara ad d-nwali iqeddacen ttbecciren awal selmaden awal nekkni nteddem tiriqet akken ad d-netbeɛ ad nwali iqeddacen-igi ma yella s tidet ayen i selmaden akka iwufeq tira iqedsen tawaɣit d akken nufa-d ayen i selmaden ulac-it di tiriqet ur nli wara xir n Bulus xaṭer i tmaten aṭas ur ẓrin ara d anwa-t Bulus ad wen-d-iniɣ anwa-t Bulus ad wen-d-iniɣ anwa-t Bulus ad ddmeɣ ccahada i d-yefka Yasuɛ Lmasiḥ ɣef Bulus lecɣal n Rruṣul ixef wis tesɛa, taṣeddart tis xmesṭac. Ḥananya dagi mu d-immeslay Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, Ḥananya yenna-d, Lameɛna Ssid yenna-yi-d,

ɣef yisem-iw gma-tneɣ Bulus asmi i d-yemlal tafat yeɛni yemlal-d Sidi Yasuɛ Lmasiḥ dɣa sihin akken Sidi Ṛebbi iceggeɛ-d Ḥananiya aqeddac n Sidi Ṛebbi iwakken ad d-iruḥ ɣer Bulus Asimen, amek i ilaq ad yebdu tikli di liman. Asmi d-ilḥeq Ḥananya ini-as a Sidi, nesla lexbar d akken Bulus yefka ṭriḥa, yefka ṭriḥa i yefka ṭriḥ i lmuqeddmin imeqqranen neɣ ifka ṭriḥa i tmazdayt n Yillu, yeqhar atmaten, Yasuɛ Masiḥ ini-as kkes aɣilif. Ini-as Bulus-agi, wagi xtareɣ-t-id i nekk, d lḥila i wakken ad yessiweḍ isem-iw i igelliden, i leǧnas, Akked wat Isṛayil. Nekkni aytmaten ur nezmir ara ad d-nekk s nnig n wigad i d aɣ-izwaren di liman. Wigad i d aɣ-izwaren di liman d ṛṛusul n Lmasiḥ. S yes-sen i tebda tmezdayt n Lmasiḥ. Ur llint ara aṭas n tmezdayin di lqaɛa. Yasuɛ Lmasiḥ yenna-d, ɣef tmezdayt-igi ara bnuɣ neɣ ɣef ẓru-yagi ara bnuɣ tamezgida-inu, ur d-yenni ara timezgidiwin-inu. Ɣef ayagi, Yasuɛ Lmasiḥ netta s timad-is yextar-d ṛṛusul yes-sen i yebda leqdic, tamezgida tamenzut. Asmi ten-ikellef Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. ad xedmen leqdic yesmar deg-sen tamussni yenna-yasen ruḥet xedmet di myal tamurt inelmaden sɣeḍset-ten slemdut-asen ayen akk i ken-slemdeɣ nekk i kenwi yeɛni ṛṛusul n lmasiḥ asmi d-usan i win d aselmed Ass-agi, aselmed-nsen yella yewweḍ-aɣ-d, ileḥqeɣ-d, ilaq aselmed ara yilin dagi di tmurt n Fransa, aselmed ara yilin di tmurt n Leqbayel, aselmed i ilaq ad yili di tmurt niḍen-in, ilaq ad yili d ayen i d-yefka Ssid Yasuɛ Lmasiḥ iqeddacen-is ɣer Uṛsul. D nutni sɣur ad d-nawi tamusni n wayen i sen-d-ifka Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Ayɣer? Laxaṭer ur nelli wara d inigan. Wigad yellan d inigan n wayen iselmed Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, d Aṛusul n Lmasiḥ.

Ayen i d-tselmaden iqeddacen i Bibulus akked Silas yella di tira iqedsen. Sfehmeɣ-d dakken tira iqedsen yellan di zzman di lweqt n rrusul, d adlis n usaḍuf neɣ ccariɛa, idlisen n lanbeyya imeqqranen, yella daɣen ihellilen eh, ihellilen llan daɣen yidlisen n lanbiya imecṭaḥ wagi yakit umusemman eh, imusman tira iqedsen matta luqa eh, marqus yuḥenna wigi usan-d mbeɛd mbaɛd ṛṛuḥ iqedsen inehheṛ-iten iwakken ad arun am akken i d-ixeddem ccix deg uɣerbaz ad d-inin i ddem-d astilu aru netta ad d-ittdikti nitni ad arun ur xdimen ara chapitre un chapitre deux chapitre trois ur xdimen ara ixef amenzu ixef wis sin ixef wis tlata taṣeddart tamenzut snat tlata ṛebɛa xemsa xaṭi Llan, llan ttarun, ṛṛuḥ iqedsen yessenɣal-d, nutni ttarun, ttarun, ttarun, yennejmaɛ-d wedlis-igi s lɛun n ṛṛuḥ iqedsen, xedmen ccahadat-igi, cchada n Matta, cchada n Murqus, cchada n Luqa, cchada n Yuḥenna, d ayen i d-ṭṭfen d awḥi n ṛṛuḥ iqedsen. Yusa-d gma-tneɣ Boulos, iqeddacen bdan leqdic di myal tama, di myal tama, dɣa ttceggiɛen rrusul tibratin, ttceggiɛen iqeddacen ibeddden i leqdic, wagad umi fkan afus n lemɛawna, ttceggiɛen tibratin yid-sen, akka i d-yebda leqdic n tmazdayt, d winna i d amedya, i d lmudell. Iglaq ad nqadar ad nuɣal ar ɣur-s. Ass-agi ur izmir ara gma-twen i wen-d-yettmeslayen akka. Ad d-kreɣ ad d-xedmeɣ, ad wen-d-iniɣ d akken nekkini, euh, nekkini le prophète de Dieu du nord de l'Afrique. Neɣ nekkini, l'évangéliste de toutes les nations. Neɣ nekkini, l'apôtre du nord de l'Afrique. Ayagi, ayagi d leɣlaḍ ameqqran. Tigmi qqaren les bêtises. Ur ken-yesseɣlaḍ ara uqeddac ara d-yekkren awen-yini nekkini d l'apôtre du nord de l'Afrique. Lxaṭer asmi i yebda Sidi Yasuɛ Lmasiḥ leqdic, ixtar-d tnac n ṛṛusul. Ad teɣrem ismawen-nsen di Linǧil akken i t-id-yura Matta ixef wis ɛecṛa. Tnac n ṛṛusul, yiwen deg-sen yeɣli d Yahuda i wakken ad tennekmal tira i d-yemmeslayen fell-as. Aniwa i yeṭṭfen amekkan n Yahuda? Ayagi ad t-id-nɣer di lecɣal n Rruṣul ixef amenzu taseddart tis setta u ɛecrin. Matiyas i d-yettwaxtaren d Rrasul gar sin, xtaren Matiyas axaṭer tasɣart fell-as i d-teɣli i wakken ad d-yernu d Rrasul wis tnac. Ayɣer tnac n Rruṣul?

Mačči akka i llant temsal. Tɣelṭem, maɛlic, ur ken-nergim ara, ur nten-ssexṣar ara, s leḥmala n Sidi Ṛebbi, nessawel-awen-d ad d-nuɣal lejmiɛ ɣer tira iqedsen, ad d-nuɣal lejmiɛ ɣer temsal akken i llant, laxaṭer ayetmaten, ma yella kečč ayen i ad d-teskadbeḍ ad d-yekker wayeḍ nni ad d-yeskadeb, wayeḍ nni ad d-yeskadeb, ad txedmem, ad txedmem tawaɣit di temsal i yi, I ɣ-yessebded Sidi Ṛebbi d iqeddacen n tidet, nekkni ur nqebbel ara. Ajenwi-igi n ṛṛuḥ i d aɣ-d-ifka Sidi Ṛebbi, d ajenwi iqeṭṭɛen, ad d-nessiwel i myal amdan ad d-yas ɣer s annuz n wawal n Sidi Ṛebbi, akken ma nella ad d-nuɣal ɣer Tira Iqedsen. Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Ṛṛusul asmi. iselmaden sidi rebbi d ṣṣeḥ s tidet yexdem leqdic i wat isṛayil isbedd fell-as buṭrus yuqem leqdic i wat leǧnas isbedd fell-as gma-tneɣ bulus raṣul Bulus. Buṭrus akked Bulus mačči d iɛdawen, d atmaten. D acu kan, imi leqdic d ameqqran, Buṭrus akked watmaten-nniḍen. Qeddcen i wat Yahudiyen i d-igumnen Ssid Yasuɛ Lmasiḥ, Bulus leqdic-nnes ur yeɛni wara Yahudiyen. Bulus leqdic-nnes yeɛna at leǧnas. ilaq ilaq ad nefhem timsal-agi ma yella ur t-nefhem ara ackelxen ma yella ur tefhimeḍ ara timsal-agi ackelxen asmi ara ak-d asmi ad tesleḍ iqeddacen ur teẓriḍ ara kečč ur teqqareḍ ara tira iqedsen baɛd ak-id-yawi ak-id-yawi kawk ad heḍṛeɣ ɣef iqeddacen n ṭṭlam, iqeddacen n weɛdaw, iqeddacen n cciṭan, i yeskiddiben ɣef igduden n Sidi Ṛebbi. Ur nqebbel ara, ur nqebbel ara ad neǧǧ agdud n Sidi Ṛebbi mebla tamussni. Ɣef wayagi d-nusa ad d-nemmeslay tarwa, tarwa n Sidi Ṛebbi, ɣef temsal-agi i tesmeḥsisem akka s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Niɣ d ayetmaten d akken leqdic n wat leǧnas yeddem-it Rasul Bulus. Rasul Bulus s timad-is yenna-d lsas yres ara t-id nɛiwed leqraya n tirrigi Tabrat tamenzut i Korintiyen iɣef wis tlata taseddart tis ɛecr. 1 Korintiyen chapitre 3 ẓra belli tella tmatna ad ifarqen tira dinna. Tabrat tamenzut i Korintiyen iɣef wis tlata taseddart tis ɛecr. Ḥaset-d a tarwa. Akken i tella nneɛma i yi-d-yefka Yillu, serseɣ llsas. am umɛallem n lebni ukyis, wayeḍ yebna fell-as, lameɛna mkul yiwen ad iḥader amek i ibennu fell-as, lsas ires, asmi ara tebɣuḍ ad tebnuḍ axxam.

Meɛna mačči d aya. Asmi ara yebnu netta di tbeɛ leplon uqbel ad yebnu ilaq dabur ad iɣaz ma yella tebɣiḍ ad tebnuḍ axxam ur tezmireḍ ara ad d-ddmeḍ tayajuṛt neɣ lebrik ad tesserseḍ kan akken ɣef lqaɛa neɣ ɣef akal ɣas ma yelha lebrik i d-iwiḍ ɣas ma telha ssima i d-iwiḍ ɣas ma lpantur i d-iwiḍ d lɛali-tt ɣas ma yella uzzal i d-iwiḍ d lɛali-t ɣas axxam-nni yuli ibedd yernu yecbeḥ axxam-nni ma yella ur yesɛi ara lsas lsas iǧehden axxam-nni ad yeɣli axxam-nni ad yeɣli laxaṭer akken ad ibedd wexxam yejhed ilaq ad yesɛu lsas iǧehden akken ad yesɛu lsas iǧehden ilaq ad iɣaz ad iɣaz ad iɣaz maṣut bab n uxxam win ara yebnun ilaq ad iɣaz ad iɣaz alma d anda wah rebbi ama alamma iqubel-d adɣax ama yufa-d aẓru ama yeḥbes mačči d akal n ifruren Imarni ad yexdem les avant poteaux ad yexdem lsas iṣeḥḥan lsas d iḍarren d iḍarren n wexxam ma yella lsas n wexxam iṣeḥḥa axxam-nni ad yebnu lameɛna lsas i yeqqar gma-tneɣ Bulus d akken lsas ires yakan Ur nezmir ara ad d-yas ass-agi uqeddac ad d-yessufeɣ llsas niḍen-nni, akken wiyaḍ ad bnun fell-as. Llsas ires yakan, llsas n uselmed, liman, yeɛnan Ssid Yasuɛ Lmasiḥ, yeɛnan leslak, ulac wi izemren ass-agi ad t-ibeddel, ulac wi izemren ad t-ibeddel. deg qeddacen ama d apasteur ama d li docteur ama d li prophète ama d li évangéliste alama ama d li apôtres ur zmiren ara ad beddlen lsas yersen yakan

Igi ara bnu tmezgida ɣef aẓru. Lsas n tmezgida isem-is aẓru. Aẓru mi ara tebnuḍ fell-as axxam ad yeǧhid ur yezmir ara ad d-yeɣli. Lsas yellan d aẓru d tazwara. tazwara muqaren lsas ɣef ay gas ma d-asen ɣer yasuɛ lmasiḥ qqaren-as eh, tameṭṭut eh, tejwej imut wergaz-is yuɣ-itt gma-s eh, mbeɛd akken i alma d wis sebɛa umumi ara tili yasuɛ lmasiḥ yenna-yasen di tazwara timsal ur llint ara akka tazwara yettuɣal yasuɛ lmasiḥ ɣer lsas Yettuɣal Yasuɛ Lmasiḥ ɣer lfondemon, ɣer lsas n uxxam. Itmaten, Sidi Ṛebbi asmi i yebna ddunit-agi yexdem-as lsisan. Asmi i d-yebda wila tiriqedsen, yebda-d s laṣel n ddunit. Laṣel n ddunit d tazwara, d lsas.

Tira iqedsen, Sidi Ṛebbi yettɛawad-d s myal tikkelt, myal tikkelt amek i d-yettɛawad, myal tikkelt amek i d-yettberriḥ awal, yettɛawad-d s ubrid-agi, s ubrid niḍen-in, i wakken ulac wara izeglen tamusni. Lameɛna, ilaq a nettuɣal daymen ɣer lsas. Ɣef wagi Yasuɛ Lmasiḥ iwala txelleḍ lqaɛa di ddunit, lḥaṣul, iqwa lekdeb, iqwa, yusa-d netta yellan d awal n tazwara, netta i yellan d lsas, netta i yellan d lfondement n ddunit, n tudert. Bla netta ulac d acu ara d-yili. Ulamma yella-d ad yuɣal ad yeddrem, ulamma yella-d ad yuɣal ad yeɣli, laxaṭer ma yella ulac lsas, ayen tebɣuḍ tebniḍ, zéro, ayen tebɣuḍ tebniḍ, ulamma tzuxxeḍ, ulamma yella tebniḍ axxam, walan-t yemdanen, ulamma txedmeḍ legliz tameqqrant. ad d-asna ɣur-s aṭas wala ma txeddmeḍ lmuɛjizat ma yella lsas n uselmed acu yellan zfir lmuɛjiza d acu yellan uqbel lmuɛjizat d acu yellan uqbel ligliz ikersiyen ṭwabel d acu yellan uqbel ayagi d lsas tmezdeg lsas n tmeslay dagi muqqaren la doctrine wagi muqqaren aselmed aselmed i yires yakan yasuɛ almasiḥ yusa-d yefka-d i ṛṛusul lsas ad d-tafeḍ talast tuɣal sya syagi kan ara tebnuḍ ur zmireḍ ara ad taẓeḍ cwiṭ ur zmireḍ ara ad teǧǧeḍ talast kan ɣef ayagi d-yenna

Ar daxel d ayla-k, d ayla n Sidi Ṛebbi. Axaṭer ayla n Sidi Ṛebbi ur yexdim ara am ayla niḍen. Ayla n Sidi Ṛebbi yebna ɣef lsas. Nniɣ-d i yitmaten iḍarren d lsas. Ma yella ǧehden iḍarren-ik, Ad tbeṭṭdeḍ ma yella ur ǧhiden ara iḍarren-ik ad teɣliḍ. Yella lsas di liman, yella lsas di tẓallit, yella lsas n zzwaj, yella lsas n weɣḍas, yella lsas n leqdic, yella lsas n ttrebga, yella lsas n myal tamsalt i d-imeslay Sidi Ṛebbi di tira iqedsen d lsas. Fell-as ara nebnu tudert-nneɣ. Ma tebniḍ ɣef lsas iṣeḥḥan, amin. Nekni amin nefreḥ ad nwali atmaten i d aɣ-yettak acbin, laxaṭer Sidi Ṛebbi yesɛa tarwa, tarwa n Sidi Ṛebbi akk temyakk acbin. Les jumeaux, les jumelles. Ayɣer i ttilin wakniwen? Ibɣa ad aɣ-d-ini Sidi Rebbi dakken nekkni tarwa n Sidi Rebbi n temkacbi. Asmi ara k-muqleɣ, asmi ara k-waliɣ, ad waliɣ iman-iw. Asmi ara waliɣ weltma, ad waliɣ iman-iw. asmi ay d-iwali gma Ɛisa ad iwali ad iwali iman-is nettemkacbi nesɛa yiwet n ṣṣifa d akniwen laxaṭer yiwet n yiwen n babat neɣ i nesɛa d Sidi Ṛebbi, yiwet n ttrebga i nesɛa, yiwen n liman, yiwen n Ṛṛuḥ Iqedsen, yiwen n uselmed, yiwen n wannar, yiwen n llsas i nesɛa. Tabrekt i yebnut da neɣ Bnu-tt-id sihin, maɛlic, lmuhim ad tili ɣef talast, lmuhim ad tili ɣef lsas. Ma yella keččini tbennuḍ dagi, ma yella keččini tbennuḍ dagi, tbennuḍ da, yella wayeḍnin yusa-d ibennu deg dis, Yiwen ibennu ɣef lsas, yiwen ibennu ɣef akal, ad s-nini, a weldi ayen i txeddmeḍ akkenni ur iṣeḥḥa wara, aql-ak ad txeddmeḍ leɣlaḍ i tmezdayt n Sidi Rebbi anda ma tella. Ur nezmir ad d-nessufeɣ aselmed ajdid ass-a. Rusul n Lmasiḥ mi d-usan ur d-suffɣen ara aselmed ajdid. Ddmen-d ayen i d-uran akken lanbiya, sbegnen-t-id, sellemden-t-id, nnan-aɣ-d amek i glaq ad t-nerr d lefɛel.

Asmi ara d-tas tidet i yellan d tafat, tafat ad tezzaɛ ṭṭla, lexyal ad iruḥ. Ɣef wayagi, asmi i d-imeslay Sidi Rebbi di lɛehd aqdim yella d tili n wayen i d-iteddun. Asmi i d-yusa Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, yesbedd lsas, i tmezgida lsas d acu-t d aselmed-nni i d-yefka Sid Yasuɛ Lmasiḥ mačči keččini yefka-t-id i rrusul rrusul iwin-t-id ad aɣ-t-id-slemden ɣef wayagi yenna gma-tneɣ Bulus di tebrat tamenzut i Kurantiyen ixef wis ḥdac ɛandet-iyi akken i ttɛanadeɣ nekk Sid Yasuɛ Lmasiḥ Ayɣer ur d-yenna wara kan ɛandet Sidi Yasuɛ Lmasiḥ? Ɛandet-iyi akken i ttɛanadeɣ nekk Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Akka i lḥunt temsal. Rrusul n Lmasiḥ walan, nulan, qqimen, slan, fehmen-d, ṭṭfen-d ṛṛuḥ iqedsen, Nutni i d tayemmat i d aɣ-d-yennan ayen i d-yenna Baba-tneɣ. Yasuɛ Lmasiḥ d Ababat i d-imeslayen i Rrusul yellan d tayemmat i wakken ad aɣ-d-awin ayen i d aɣ-d-yenna Baba-tneɣ. Mačči d mačči d tarwa i ifehmen Ababat. uqbel tayemmat d tayemmat i ifehmen ababat uqbel dderya ɣef ayagi rrusul d nutni i ifehmen babatneɣ fkan-aɣ-d ttrebga fkan-aɣ-d lsas Amek i d-yenna, amek i d aɣ-d-iweṣṣa baba-tneɣ. Laxaṭer aytmaten ma nebɣa ad nemmeslay timsal akken ad d-banent akteṛ, baba-tneɣ isufer, iṛuḥ ɣer tmurt, iṛuḥ ɣer s igenni. Yemma-tneɣ tella teggra-d di lqaɛ, d aṛusul n Lmasiḥ. D tayemmat-agi i d aɣ-islemden, s lmeɛna-nniḍen-in, d tayemmat-agi i d aɣ-issuṭṭḍen. tefka-yaneɣ aselmed n ccariɛa, tefka-yaneɣ aselmed n ṛṛeḥma. Asmi ara neṭṭeḍ ayefki-agi yelhan, akka ara yeǧhid yiɣes-ik, akka ara tgemmuḍ s tidet, ad tiliḍ tǧehdeḍ. ad d-ṭṭḍeḍ ayefki n tyemmat. Lameɛna ass-agi atan mačči d ayagi i nettwali di tmezdayin. Ass-agi ak d-fken tasusamt, teṭṭḍeḍ lameɛna ulac, ur tgemmuḍ ara. Ass-agi di tmezgidiwin ak d-ttmuddun tabiberont, ayefki i d-xedmen lɣaci yemdanen, ad selmden yemdanen. Wagi d nettaf ass-agi di tmezgi d yiwen, nekkni ad d-neqqar xaṭi, ad k-nawi ɣer yemma-k n ṣṣeḥ, i yellan d Rrusul n Lmasiḥ, i wakken ad d-ṭṭḍeḍ seg yedmaren-is. Rrusul d tayemmat ad d-neṭṭeḍ seg yedmaren-is. Aselmed n ccariɛa, aselmed n ṛṛeḥma, akken ad yeǧhid i yixsi-k, ad tekkreḍ ad tgemmuḍ. ur tettiliḍ ara am zakka iruḥ-aneɣ lweqt maɛlic tada rebbi ad aɣ-d-yernu tagnit ahat ad aɣ-d-ifk tada rebbi tagnit azekka awen d ameslay ɣef zakka zakka d amecṭuḥ yebɣa ad iwali lmasiḥ lmeɛna d amecṭuḥ d amecṭuḥ Yernu yella uɛewwiq zdat-s aṭas n yehdumen n lɣaci i yellan zdat-s, ayen yakk imenneɛ-it ur yettwali wara Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Dɣa zakka d acu yexdem? Yuli s nnig n yiwet n ṭṭejra. Teẓram dakken ṭṭejra tesɛa ifurkawen. Yuli ɣer ṭṭejra i wakken ad iwali Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. azekka s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ma yella kfiɣ axeddim-iw zik nejmeɛ-ɣ-d zik ad d-ferqeɣ ad d-bḍuɣ yid-wen awal ayen yeɛnan zaka donc ay atmaten ass-agi nniɣ-d dakken tamezgida n Sidi Ṛebbi ilaq ad telḥu i wakken ad tferfer Tulḥin d wagi muqqaren euh, la marche, wagi muqqaren la doctrine, wagi muqqaren aselmed, wagi muqqaren lsas. Ilaq tikli ɣef iḍaren iǧehd, ilaq lsas ad yili iṣeḥḥa. Akken ad nizmir ad nferfer. Ma yella lsas ur yeṣḥaw ara ad taniḍ ad d-ɣliḍ am axxam axxam ad yal ad d-yeɣli ad yeɣli ila xaṭer yebɣa ad iferfer lameɛna lsas ur iṣḥaw ara ad yader ɣef iga tarwa ad nelḥu ad nali La doctrine i d tamenzut asselmed n ṣṣeḥ ayen yuran ad tesneqdeḍ ur ttamnet ara iqeddacen ayen ara d-tsellem sɣur-i ad d-mmet tira iqedsen meḥṣet meyyzet ili-ken ama ur sexdamet ara li sentiment di tira iqedsen di tira iqedsen ad tafeḍ yura wi amen d acu kan ilaq ad teɣreḍ akken ilaq ma yella ur teɣriḍ ara akken iwulem ad teɣliḍ di lɣla ad tɣelṭeḍ ɣef ayagi ay tmaten la marche la doctrine tissas n uselmed n lmasiḥ lsas ires yakan ulac wi gezmer ad t-ibeddel aɣḍas uzmir ulac wi ara d-yasen ad t-ibeddel aɣḍas yettwaxdam anda yettazzalen waman ama deg wasif akken yeɣḍes Sid Yasuɛ Lmasiḥ netta d Yeḥya d aɣḍas akken i yewwi Yasuɛ Lmasiḥ inelmaden D Yuḥna ixef wis tlata, taṣeddart tis tnin u ɛecrin, Yeḥya Aɣeṭṭas ibeddel amkan n weɣḍas iruḥ ɣer Ɛinan llan aṭas n waman. Akken i yesseɣḍes um Filipas, yesseɣḍes amexṣini mi t-ibeccer Linǧil llan a teddun deg ubrid s uflukalic dɣa walan aman, yenna-as atnan waman d acu imenɛen ur ɣeṭṭseɣ ara di berra iɣeḍsen anda i ttazzalen waman. walaɣ aɣḍas di tebra di di tebrat tamenzut i kurantiyin ixef wis ɛecra gma-tneɣ Bulus immeslay-d ɣef Musa akked warraw n wat Isṛayil asmi d-zeggren lebḥer aẓeggaɣ, yenna-d wagi d cbiha n weɣḍas di tseddart tis ḥdac, yenna-ak d akken ayagi yeqqim-d d lemtel i nekkni i d-yeggran i d-ileḥqen ɣer taggara n zzman. aya asma d yas uqeddac awen yini ad tɣeḍsed sdaxel ubinwar sdaxel lapisini n plastik sdaxel n temdani ma ulac aman inas xaṭi inas xaṭi ulac-it wayagi di tiriqet ak dinawa pourvu que pourvu que d aman pourvu que d liman ak kelxen tebɣiḍ ak kelxen nekk ur cliɛeɣ ara ak kelxen nekk nniɣ-ak-d tidet nniɣ-am-d tidet I wigad-it i gad yebɣan ad ttuselken. Nekkini ssneɣ lsas. Ɣef ayagi bennuɣ ɣef lsas. Ma d iqeddacen i ur sɛin ara lsas. Ayen i bennun ur t-bennun ara ɣef lsas. Keččini ad tebnuḍ yid-s.

ad tɛelmem eh, akken ad aɣ-d-ḍefrem ad fkeɣ aḥric ad d-meslayeɣ ɣef zakka ɣef ṭejranin i wuli zakka ad nwali timsal yefren di tseddarin-nni eh, luqa ixef wis ixef wis 19 Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek s isem Yasuɛ Lmasiḥ. Shalom à tous.